Léif Leit, léif Nolauschterer alleguer, Natur an Ëmwelt, Zu groussen Numm, ass och eng grouss Associatioun a mir si scho laang ënnerwee um Wee fir Natur an Ëmweltschutz ze maachen, eis anzesetzen. 100 Joer, 100 Joer laang si mer ënnerwee, feiere mer dëst Joer vläit, wéi jiddweree weess, net an deem Kontext wéi mer et wollte feieren, mee an deenen 100 Joer ass awer och vill geschitt. Mir hunn eis laang, iwwer laang Joeren zu enger kräfteger Organisatioun entwéckelt, déi ugefaang huet virun 100 Joer mat just Vullebeobachtungen an haut si mer bei Naturschutz, Ëmweltschutz, dee ganze vernetztene biologeschen Deel an Ëmwelt dobaussen, wou mer eis drëm këmmere, wou mer eis asetze fir déi Entwécklung ze stoppen, déi awer net optimal ass. Mir hunn och fir eis 100 Joer vill virgeholl gehat Ee vun de Programmen, ee vun de Punkten, dee mer wollte realiséieren, ass dat Buch, wat mer haut presentéieren. E Buch, wat net einfach eng Retrospektiv ass, Geschichtleches, mee wat eng immens grouss Valeur huet vum Réckbléck, vum aktuellen Zoustand, wou mir sinn, wou d'Natur dobaussen ass an awer och virun allem, wou mer wëllen higoen. An ech mengen, dass ee vun de wichtege Voleten vun deem Buch, wat eis hoffentlech gelongen ass, Informatioun, Sensibilisatioun, och deen, deen dat Buch an den Hänn huet, deen et keeft, dee soll eppes do dovun hunn an et net mussen déi 560 Säite vun hanne bis vir liesen, mee dauernd dra bliedere goen. An dofir ass et eng interessant Opmaachung, e flotte Layout an ech hoffen, datt et alleguer deenen, déi sech fir d'Natur interesséieren, vill Freed, vill Spaass mécht an eppes dovun mathuelen iwwer dee Wee vun deem Buch. Eise Motto de Moment ass Zesumme fir d'Natur vu muer an ech mengen dat Buch ass e flotte Plädoyer fir eis Natur. Mee leider konnte mir an deenen 100 Joer Net alles realiséieren, virun allem elo am Honnertjährege Jubiläum net feieren, wéi mer dat wollten. Ech mengen awer, dass et eis gelongen ass, trotz Corona eng ganz Partie Aktivitéiten an de Kontext vun 100 Joer maachen. A wéi vill wäerte mer dann dat och eventuell ufanks 2021 nach kënnen zum Deel nohuelen? Déi Coronapandemie ass jo eng vun deene ville Kalamitéiten, déi mer als Mënschheet awer scho mat gemat hunn. Mir sinn och niewent Corona confrontéiert mat zwou aneren, zumindest aus mengen, mee net nëmmen aus mengen Aen, gréissere Katastrophen, déi op eis zoukommen. Dat ass eng Kéier de Klimawandel an deen dramatesche Verloscht vun der Biodiversitéit. D'Natur selwer, mengen ech, déi erhëlt sech. D'Natur huet sech nach ëmmer erholl. Ech wollt just kuerz, ganz kuerz erwänen, viru 65 Millioune Joere sinn niewent den Dinosaurier bal 90 Prozent vun de Liewewiesen, den Déieren a Planzenaarten, ausgestuerwen an an deene 65 Millioune Joer duerno Well d'Natur et fäerdeg bruet, awer erëm Millioune Milliounen nei Aarten ze entwéckelen, an dat an engem Gläichgewiicht tëschent den Aarten, an engem Gläichgewiicht tëschent den eenzelnen Ökosystemer, an dorauser hu mir eis als Mënschen och entwéckelt, an engem stabile Gläichgewiicht. A mir kënnen och nëmmen iwwerliewen, gesond iwwerliewen, gutt iwwerliewen, wa mer dat Gläichgewiicht respektéieren a wa mer dat Gläichgewiicht vun den Aartevielfälter a vun de propperen Ökosystemer och halen. Mir hunn et fäerdegbruet an deem vernetztenen Ökosystem, eis also ze entwéckelen, mee mengen mir sinn eis bal alleguer eens, mir hunn eis vläit vill ze vill prächteg entwéckelt, wann ee kuckt an deene leschte Joren, wéi d'Entwécklung rasant virugaang ass, wou mir eis hin entwéckelt hunn, da muss een awer offéieren, Virun 80 Joer hat eis Äerd 2,3 Milliarden Awunner, haut si mer op 7,8, bal 8 Milliarden. Dovunner an deene leschten 20 Joer sinn zwou Milliarde Leit dobäi komm. Och den CO2, fir vum Klimawandel ze schwätzen, huet sech bal verduebelt an der Atmosphär. An dat wat ee ka soen, eng natierlech Wildnis, natierlech Liewensraim hu sech iwwer d'Hallschent halbéiert. Ech mengen, dat sinn Trender, deene mer mussen entgéint steieren. Wann ech soen, den CO2 an der Atmosphär huet sech verduebelt, dat war schonn e puermol op der Welt, datt dat war, awer dat war iwwer Honnertdausende vu Jore wou dat sech entwéckelt huet an och erëm zeréck entwéckelt huet an haut maache mer dat innerhalb praktesch 100 Joer oder nach a méi engem kuerzen Zäitraum. Mir liewen also op Käschte vun der Biodiversitéit, mee ouni d'Natur geet et net. D'Natur muss awer reibungslos funktionéieren an d'Biodiversitéit ass deen eenzege Garant, fir dass mer eng Stabilitéit op eiser Äerd behalen. Vill Ökosystemer Sinn bal um Enn. Déi sinn der Zerstéierung, dem Raubbau zum Opfer gefall a mir mussen deem entgéint wierken. Ech mengen, et ass an eisem eegenen Interessi, datt mer déi Energie, déi Iddien, déi Fantasie, deen Asaz, och déi Geldmëttelen, déi mir iwwer 100 Joer agesat hunn, fir aus eiser Siicht d'Natur ze stabiliséieren, ze retten, erëm an hiren ursprünglechen Zoustand ze setzen, dass dee Wee richteg ass, mee dass mer e vill méi massiv nach musse goen. Et sollt een elo net pessimistesch sinn, well ech sinn iwwerzeegt, dass, wa mer et wëllen, kënne mer et maachen. Mer hunn et an der Corona-Pandemie elo gewisen, dass mer als Mënschheet, als Weltgemeinschaft esouguer, et fäerdeg bréngen, enorm Ustrengungen ze maachen, An dat sollte mer an dat musse mer och, fir eis Natur, fir de Klima ze schützen, fir eis Aartevillfalt ze erhalen, maachen. An do ginn et eng ganz Partie Pisten, déi ee ka maachen, déi am Prinzip guer net esou dramatesch sinn an eis och guer net verdamen zu engem mënschenonwierdege Liewen, mee au contraire. Ech mengen, dat Éischt, wat mer musse fäerdegbréngen, dat ass, den Niveau vun eiser Weltbevëlkerung ze stabiliséieren. An dat geet. Dat geet iwwerall an deene Länner, wou mer et fäerdegbruet hunn, an d'Bildung, virun allem an d'Bildung vun de Kanner ze investéieren, wou mer et fäerdegbruet hunn, jiddwereen, jiddwereen op e gewëssene Liewensstandard ze bréngen. Do geet dat, dass d'Weltbevëlkerung oder d'Bevëlkerung sech stabiliséiert an esouguer, a mir gesinn dat jo virun allem an Europa an de verschiddene Länner, d'Bevëlkerung zeréckgeet. An déi aner Säit ass de grouse Problem vun der Energie. Mir liewe jo op Käschte vun der fossiler Energie mat all deene Konsequenzen, niewent dem CO2, deen ausgestouss gëtt, och aner physikalesch-chemesch Nodeeler déi dat huet, a mir hunn eng Energiequell déi onendlech ass a mir kréien iwwer déi esou vill op d'Äerd geschéckt, Energie déi mir alleguer net verschaffe kënnen, dat ass d'Sonn. Dofir mengen ech, datt et och einfach ass fir dee Problem vum Klimawandel an de Grëff ze kréien, wa mer et nëmme wëllen. Dat ass eng Affär vum Politeschen a vu jiddwerengem Eenzelne säi Wëllen, wa mer d'Energie aus der Sonn iwwert Waasser, Loft, Äerdwäermt, déi erneierbar Energien Massiv asetzen, a wa mer et och fäerdeg bréngen, déi grouss Staatsfongen, norwegesch Staatsfong ass deen décksten op der Welt, wa mer déi Honnerte Milliarden aus der fossiler Energie eraushuelen an investéieren an erneierbar Energien, da géing dat ganz schnell goen. Mir mussen et also just wëssen. A meng Hoffnung ass relativ grouss, datt d'Norweger kleng ugefaangen hunn dermat, mee datt et deemnächst awer schnell dermat virugeet. An dann ass ee groussen Ee grousse Feld, wou mer kënne villes, ganz villes erreechen, dat ass eis Ernährung. Mir wëssen alleguer, dass déi meescht vun eis net ganz gesond sech ernähren, dass mer vill ze vill Kuelenhydrater an eis huelen, dass mer vill ze vill Séissegkeeten iessen, dass mer vill ze vill Fleesch awer och iessen. De brasilianeschen Urwald ass an deene leschte Méint esou radikal ofgeholzt ginn, wéi dat scho laang net méi war. Virun allem ass dat wéinst eise Liewensmëttelen, bëllege Soja, bëllegt Fleesch. Wa mer et fäerdeg bréngen, eise Konsum esou ëmzestellen, dass mer dat, wat mer kënnen op eiser Äerd produzéieren, och nohalteg kënne produzéieren, dann hu mer enorm vill fir eis Natur gemat. Wa mer de brasilianeschen an aner indoneseschen Urwald ofholzen, huet dat dramatesch Konsequenzen. Mir kënnte jo soen, gutt, dann ass a Brasilien herno just eng Stepp. Nee, esou einfach ass dat net. Wann de brasilianeschen Urwald net méi existéiert, Dat ännert d'ganz Klima op der Welt. Net nëmmen datt de Bësch sech säi selwer säi Reen produzéierte, mee all déi Loftstréim änneren da komplett op der Welt. An da kéint et jo och emol sinn, datt de Golfstroum net méi fléisst an datt mer hei an Europa Klimaen hunn wéi a Kanada oder an Alaska. Och eis Ernärung ëmstellen heescht och anescht produzéieren. Mir mussen net ëmmer grouss Flächen ëmplouen, fir ze produzéieren. Mir kënnen och vill indoor produzéieren, mat neie Methoden, mat vill méi spuersame Methoden. D'Technik, d'Fantasie ass do, de Wëlle muss et just sinn, fir Deem entgéintzewierken, och Pestiziden, brauchen nëmmen ze decidéieren, dass mer vill manner Pestiziden asetzen, dass mer och do eng ganz Partie alternativ Methoden an der Landwirtschaft realiséieren. Biolandwirtschaft ass ee grousst Stéchwuert. Si mer vill ze vill lues, fir op méi eng grouss, massiv Biolandwirtschaft ëmzegoen. Pestiziden, wéi gesot, ass en dramatesche Problem, niewendrun och dee vun den Antibiotiquen. Och do kënne mer zu eisem eegenen, eegener Sécherheet kucken, dass mer déi Antibiotiquen vill méi reduzéieren, well ech denken, dass mëttlerweil jiddwereen och verstan huet, dass mer nach eis Schwäin zum Beispill mat Antibiotiquen dauernd traitéieren, fir dass se méi séier fett ginn. brauche mer eis net ze wonneren, wa mer an d'Spidol kommen an den Antibiotique am Spidol, deen nëtzt näischt méi. Dofir ass och do e schnellt Ëmdenken néideg. An da ginn et vill eenzel Programmen, wou ee ka konkret eppes maachen als Natioun, als Kontinent, mee awer och als eegene Bierger. Dat ass, ech picke just een eraus, Beem uplanzen. Beem brauche mer. D'EU huet sech jo elo mam Green Deal e Programm ginn, fir 3 Billioune nei Beem unzeplanzen. Do ka jiddwereen Eenzelen hëllefen. An ouni dee Programm kéinte mer dat och maachen. E Bam bënnt jo awer vill CO2 a mer brauchen esou Senken, wou den CO2 sech kann nidderschloen. Ech denken, dass et eng ganz Rei nach esou Initiativen, esou Projete ginn, wou mer kënnen entgéintsteieren, a mir müssen et einfach just maachen, just do it. Well nëmme mat der Natur kënne mer eng Zukunft fir eis Kanner a Kanneskanner hunn, An d'Natur ass eise beschte Verbündeten do, well mir och als Mënsche wéi all aner Aarte schwätze mer vill vu Vernetzung, mee mir sinn en Deel vun deem Netz a mir kënnen eis Zukunft nëmme propper, gesond an Ugrëff huelen an an d'Zukunft kucken, wa mer en Deel vun der Natur sinn. An d'Natur huet alles prett, fir eis iwwert d'Ronnen ze bréngen. Dat ass ee vun de groussen Hannergedanke vun dësem Buch, fir net nëmmen en historesche Réckbléck ze maachen, mee fir einfach och e Buch iech mat op de Wee ze ginn, wou der kënnt dra bliederen, wou der kënnt iwwer wäit iwwer 1200 Stéchwierder ronderëm Natur an Ëmwelt nobliederen, wat ass, wat gëtt et zu Lëtzebuerg, wat gëtt et doriwwer eraus, E klenge Réckbléck ass do iwwer eis Geschicht, e flotten einleitenden Artikel och iwwer d'Entwécklung vun eiser Associatioun, wéi dee Gedanke gewuess ass, dass et net nëmmen drëm geet fir eenzel Villecher ze beobachten, mee dass d'Villecher och an engem E vernetzte System liewen an duerch déi Vilfalt déi natiererech esou stabil a selbstheilend ginn ass. Dofir fir alleguer, alleguer déi déi do matgehollef hunn dat 560 säitegt Buch do ze realiséieren, e groussen häerzleche Merci. E Merci un déi, déi vill Artikele geliwwert hunn fir dat Buch, wéi mer et konzipéiert hunn, fir déi, déi Fotoe geliwwert hunn, fir déi, déi Stonne Stonne Texter korrigéiert hunn. An ech fäerte, wéi bei all Buch fanne mer awer nach vläit deen een oder den anere Feeler dran, mee dat ass dann de Printdäiwel. Merci dem Comité. dem Redaktiounscomité fir dat ze maachen a vun deen alleguer déi vill do geschriwwen hunn e spezifesche Merci, dem David, dem Ed, dem Jang, dem Rem, Sabrina, em Léa an em Laurent an si ginn déi Mercië virun un alleguer déi déi eng Hand mat ugepak hu fir dat ze maachen. Ouni eis lokal Sektiounen iwwert déi Joren déi sech constituéiert hunn, respektiv haut nach schaffen, Merci fir hiren Asaz. E Merci awer och deenen, déi gehollef hunn, elo hannert der Kamera, am Hannergrond, fir déi hei speziell, méi speziell a Coronaszäite speziell Presentatioun vun engem Buch, virun allem och de Kënschtler, déi déi Darbietung eis zu deem Kontext hei wäerte maachen. An e ganz grousse Merci iwwert déi 100 Joer, déi Honnerten, bal Dausenden vu Benevollen, déi eis eng Hand mat ugepak hunn, fir déi vill Aarbecht, sief dat redaktioneller, praktescher oder wat och ëmmer, dat mer realiséiert hunn. An natierlech de staatleche Stellen, déi eis iwwert déi Joren moralesch a finanziell ënnerstëtzen. A wann ech soe finanziell, ass dat och e grouse Merci un all eis Memberen, déi hannert eis stinn, déi eis mat hirer Cotisatioun finanziell ënnerstëtzen, dass mer dat kënne maachen, wat mer haut maachen, eisen Donateuren a virun allem och eise Sponsoren, déi heiansdo méi déif an d'Täsch gräifen, en décke Merci, ouni si wäre mer net do wou mer haut sinn. Dofir Merci alleguer déi, déi eis iwwert 100 Joer ënnerstëtzt hunn an ech hoffen, dass eis och nach déi Jorzéngten déi kommen ënnerstëtzen. Merci der Ekipp déi dat hei ophëlt an zesummeschneit. Merci iech alleguer an ech wënschen jiddwerengem vill vill Spaass, vill Freed an och Hoffen ech dass vill Neies iech aus deem Buch do entgéintspréngt. Huelt iech dat Buch, kaaft iech dat Buch, et ass der wäert. Merci fir iech eis iwwert dee Wee ze ënnerstëtzen. Merci. Wosst Dir, dass et rar Terrainen zu Lëtzebuerg ginn, wou d'Insekten a Planzen Här a Meeschter sinn? Mir erklären Iech, wisou et wichteg ass, dass bestëmmte Plaze geschützt ginn. Natur an Ëmwelt Stellt Iech vir, den ABC vun der Natur. Haut komme mir op de Buschtaf C ze schwätzen, virun allem op de Chantier Natur. Fir ze verhënneren, dass de Bëton all Spuer vu Biodiversitéit zu Lëtzebuerg zerstéiert, keeft d'Natur an Ëmweltfondatioun Hëllef fir d'Natur, Rar Liewensräim uechter d'ganz Land fir dës ze erhalen. Et ginn dobäi ganz ënnerschiddlech Liewensräim, Lëtschen, Bongerten, fiicht Wisen mat Uferzonen, Kappweeden an Dréchewisen. Fir dës Zonen ze schützen, musse mir se ënnerhalen, mir nennen dat Chantier nature. Zum Beispill sinn Dréchewisen e Liewensraum fir Orchideeën. Orchideeë wuessen op nährstoffarmem Buedem, gi mat wéineg Waasser eens, brauchen awer vill Lut. Aus deem Grond muss op d'mannst eemol am Joer d'Gestrëpp ewechgeholl ginn, fir dass se d'Dagesliicht gesinn. A wann d'Zon ze grouss ass oder schwéier ze geréieren, ruffe mir souguer eis Frënn Schof. Wat gutt ass fir d'Orchideeën, bekënnt och anere Blumme gutt an zitt Insekten un. All Joer gi méi wéi 30 Chantiers Nature uechter d'Land organiséiert. Fräiwëlleger wéi de Martin an den André sinn aktiv um Ënnerhalt an um praktesche Schutz vun der Natur bedeelegt. Op der Plaz gëtt gratis Geschir ugebueden an et kann ee léieren, wéi een eng Motoséissel oder eng Motosee benotzt, fir ze méinen a Gehëlz ze schneiden. Alles dat natierlech a beschter Laun. Iwwregens ass dat och eng super Idee fir en nëtzleche Betribsausfluch. Zéckt net, Ärem Bekanntekrees dovun z'erzielen, andeems Dir dëse Video deelt. Maacht mat als Benevol an ënnerstëtzt eis als Member. Rendez-vous op eisem Site fir weider Infoen.

Am Joer 2019 gouf et zu Lëtzebuerg zirka 25.000 Tonne Littering, also Offall, deen op de Buedem gehäit gouf. Dat entsprécht. 16.000 Autoen, 360.000 Mënschen oder 258.863.000 Blieder Pabeier? Jo, do kënnt eng Jett zesummen. Soulaang mir näischt ënnerhuelen, klëmmt déi Zuel weider an d'Luucht. Natur an Ëmwelt presentéiert Iech den ABC vun der Natur. Haut komme mir op de Buschtaf G ze schwätzen, virun allem op grouss Botz. Mee wat ass eng grouss Botz? Et bedeit net just, eis schéinste Gummis Stiwwelen unzedoe fir de Gaart a d'Rei ze man. Nee, et bedeit vill méi wéi dat. Säit 50 Joer engagéiert sech Natur an Ëmwelt am Mäerz an Abrëll fir Fräiwëlleger ze mobiliséieren, den Offall uechtert der Tour am ganze Land opzerafen. Firwat grad an deenen zwee Méint? Dat ass fir d'Fauna an d'Flora net ze stéieren. 2016 hu 4.000 Persounen bei iwwer 60 Aktiounen méi wéi 10 Tonnen a 40 Kubikmeter Offall agesammelt. Dir wäert elo soen, Firwat ass dat esou wichteg, den Offall opzeraffen? Mech stéiert deen net. Majo, éischtens, och wann et Iech net stéiert, stéiert et mat Sécherheet déi aner. Et ass ganz einfach eng Fro vu Respekt. Mee et ass net nëmmen dowéinst. Den Offall stellt eng reegelrecht Bedroung Fir de Mënsch, fir d'Ëmwelt a fir d'Déieren duer. Zigarettestëmp, déi nach glousen, kënnen, grad esou wéi Glasschierbelen, nieft schlëmme Blessuren och e Feier verursaachen. Ausserdeem veronrengegt schonn een eenzegen Zigarettestomp bis zu 40 Liter Waasser. D'Déiere verschlécken d'Offäll, d'Gëftstoffer zéien an d'Blutt a bleiwen an hirem Kierper, déi selwecht Déieren, déi Dir dono op Ärem Teller hutt. Et gëtt geschat, datt tëschent 100 an 142 Milliounen Tonne Plastik an de Mierer sinn. Et versteet sech vum selwen, datt verschidde Fësch do net méi ganz gesond sinn. Studie schätzen, datt e Mënsch wéi Dir an ech bis zu 5 Gramm Plastik an der Woch ophëlt. Dat entsprécht enger Kreditkaart pro Woch. Ma Gudden Appetit! An dann, wat kënne mir perséinlech maachen, fir dat ze vermeiden? Geheit Är Zigarettestëmp an en Äschebecher. Denkt drun, Är Béchse, Fläschen an de Pabeier ze recycléieren. A geheit Ären net recycléierbaren Offall an déi nooste Poubelle, awer net nieft d'Poubellen, déi scho voll sinn. Kaaft mat Verstand, vermeit Offall an evitéiert iwwerflësseg Verpackungen. Et ass héich Zäit, dass mir all eng Hand upake fir d'Natur op eisem Planéit ze schützen. Ausserdeem organiséiere mir eis grouss Botz ëmmer a beschter Laun. Maacht mat als Benevole an ënnerstëtzt eis als Member! Rendez-vous um Site naturëmwelt.lu fir weider Informatiounen.

Immobiliëkris zu Lëtzebuerg, Sicht Haischen tëscht 20 an 30 Quadratzentimeter an der Stad oder um Land fir eng Vullefamill. Jo, d'Villercher mussen och anzwësch wunnen, a genee wéi dir hunn och si ëmmer méi Problemer, eppes ze fannen. Natur an Ëmwelt presentéiert Iech den ABC vun der Natur. Haut komme mir op de Buschtaf n ze schwätzen a virun allem op d'Naschtkecht. Am Prinzip brauchen d'Hielebréier e klengen natierlechen Huelraum, e Lach an engem Fiels, ënnert engem Daach. De Spiecht ka souguer selwer hielen an al Beem schloen. Aner Vullen, wéi Merelen oder Poufanke brauche keng Hiel. Mee wisou ginn et dann Naschtkechte fir Vullen? An deem Fall heescht Urbanisatioun manner Wunnraum fir Vullen. Gutt beschichte Fassaden ouni Splécken sinn och mat Schold un dëser Wunnengsnout, zum Beispill fir d'Meesenspatzen an den Hausroutschwanz. Proprietären, déi fäerten, datt hir Fassad kéint knaschteg ginn, verdreiwelen d'Schmuewelen, déi dofir ëmmer méi rar ginn. Net all Vull brauch déi selwecht Naschtkëscht. D'Lach variéiert, eng Mees brauch e klengt Lach, eng Spréif e grousst. Et soll een op de Rot vun eisen Experte lauschteren. Bei Natur an Ëmwelt baue mir mat Gruppe vu Jonken Naschtkëschte fir verschidden Aarten. Mir hänken all Joer nei Naschtkëschten op a kontrolléieren se. Et ass och wichteg all Joer honnerte vun Naschtkëschten ze botzen. Ze iwwerpréiwen, ob d'Naschtkëscht och gutt befestegt ass, ob et de richtege Modell ass oder soss e Problem besteet. Mir bidden den Hielebréier eng Wunneng fir de Summer a klenge Mammendéiere wéi dem Siweschléifer eng Stopp am Wanter. Dës Aarbecht erfuerdert d'Hëllef vu Benevollen. Zéckt also net, Iech eis unzeschléissen an eise Vullen ze hëllefen. Rendez-vous op eisem Site naturëmwelt.lu fir weider Infoen.

Schéine gudden Owend, Dir Dammen, Dir Hären, Här President, léif Comitésmembere, léif Memberen alleguerte vun Natur an Ëmwelt. Et ass mir eng besonnesch Freed, den Owend däerfen op Ärer digitaler Virstellung vun Ärem Buch am Kader vun Ärem honnertjärege Jubiläum dierfen dobäi ze sinn. En Abléck an eis Natur vun A bis Z, dat ass den Titel, en Abléck an Är Aarbecht, Här Meilenstein, Ären Engagement 100 Joer Natur an Ëmwelt, dat bedeit fir mech éischtens emol ganz vill Pionéiergeescht am Beräich vum Déieren a Vulleschutz, wat Är Wuerzele sinn. Dat bedeit fir mech Generatiounen iwwergräifend Zesummenaarbecht, an dat zanter 100 Joer, am Beräich vum Naturschutz a vum Schutz vun eiser Ëmwelt. No an no hutt Der Iech op méi breet Féiss gestallt, Dir hutt méi Membere kritt. Är Aktivitéiten ëmfaassen haut souwuel déi ornithologesch Statioun, wou Der eis Donnéeë liwwert, wou mer gutt zesummeschaffen, wéi awer och d'Wëlldéierestatioun oder eben och d'Stëftung, wou Der haut zesumme mat eis als Ministère ganz vill fir den Naturschutz maacht, wou Der e groussen Acteur sidd an der Realisatioun vun eisem nationalen Naturschutzplang, wou Der en engagéierten Acteur sidd fir d'Sensibiliséieren an d'Mathëllef vun de Leit. Dat brauche mer haut, wou de Biodiversitéitsverloscht esou grouss ass, méi denn jee. Honnert Joer feieren, dat heescht fir mech zanter honnert Joer mat Häerz a Leif dobäi, zan honnert Joer Engagement am Benevolat, dat heescht ganz vill Hänn, déi upaken eisen natierleche Räichtum, eis Natur an Déierewelt ze schützen an dofir wëll ech Iech den Owend e ganz, ganz grousse Merci soen, félicitéiere fir Är flott Publikatioun, de Leit dobaussen natierlech vill Spaass bäim Liesen a fir de Rescht eng schéi Feier haut den Owend. Villmools Merci fir Ären Engagement.